Сәлам дуслар! ТМТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Булат Бәйрамов сезгә бер кәстрүл җылы кайнар сәламнәремне юллап калам һәм бер кызыклы факт әйтим әле сезгә. Һәр кеше диярлек өйдә үзенең күп вакытын аш бүлмәсендә үткәрә икән. Әйтик, хатын-кыз, гомумән әгәр дә бөтен гомерен алсак, 18 елын шунда үткәрә ди. Ә менә Ират күпме вакытын аш бүлмәсендә үткәргәнен алдагы пардан сорарбыз. Каршы алыгыз бүгенге кунакларыбызны эстрадабызның матур, җырлы гаиләсен, популяр җырчыларыбыз Салават Минниханов һәм Гүзәле. Ассаламу алейкум. Ассалам.
Син ишеттеңме 18 сәгать хатын 18 сәгать 18 ел 18 ел хатын кыз

Ну, ачты инде. Ни өчен? Чөнки мин тәмле пешерәм. Тәмле син бездә кунакта булганың бар бит. инде. Әйе, шул. Ну, не- Ә, теге ит стейкын син Ну, пешерде. конечно!
Салават!
Точно, грильда. Кунакка килдем аларга быелның васыйбына шайтып. Итне кыздырып алдык. Ха, булат, була, була, дип анардан. Шатыр. шалты ике минутта шуны итә булды да анда менә хәтта тешсез килсәң дә синең тешләрең үзеңнекеме үземнеке үземнеке әйе аны гел чәйнис тә юк чөнки авызга саласың ул шундай җиби әйе шулай шулай секретлары да бар ләкин ул әле һаман да э, рушать пешли не может определиться нәрсә аның пешерәсе килә аның башта чебурек э, хыялы иде чебуречный ачып җибәрергә хәзер әйдә өйдә не өйрәнәбез ди чебурек пешерергә мин чөнки хәтта теге чебурекләрне майларын табып торган чебурек Ираннар өчен, ираннар өчен уфаларга хәтле бардым. Бөтен җирдән баяга монда. Чебурек, теге моцарелла белән, чебуреклар, шунда итләр белән чебурек с бананом. Китте шаурмушниле ашап килде дә, шаурма пешерәм дип хыялланды. Әйе. Шуның бизнес нәрсәләрен карап, YouTube-та ничек пешерәләр, нәрсәләр кирәк, шуларны изучать итте. Аннан соң ха, өченче вариант, не, э, бер төрек нигенә кергән идек.
Э, Кингали. Шундый фастфуд. Фастфуд.
Нәрсә дип атала иде? Шунда, әйе, шунда. Донормы инде?
Әйе, әйе, түгәрәк шунда раз, раз. Аны менә аны аны авызга капканда шунда менә аның камыры әймәт камыры, бөтен әйберле камырдан тора бит. Әйтик, бәлештә иң мөһим әйбер камыры, камыры кырт итеп торса, ул тәмле. Үч пешмәк ташлы. Һәм шушы әйберне мин авызга капкан идем. Мин әйтәм, мин моны ашырга тиеш, яисә бу егетләрне үземә эшкә алырга тиеш. Менә ну шундый хыял бар инде. Салават Минниханов Гүзәлем. Шуның белән тапшыру төгәлләнде бүген. Бик матур. Киләсе пока-пока. Без башласак буламы инде хәзер тапшыруны? Бик күңелле барсыз. Ә, хаҗилар дип бетергән калмады мин сезгә. Афитегез.
Әйе. Әйе, хаҗилар, әйе. Бу елны Аллага шөкер менә хаҗга барып кайттык. Ә, иң мөһим әйбер икән ул менә ният менә ниятләгәч, ә, Барам дип. Барам дип менә. Була. Була, була. Э, алар миңа аны сөйләделәр инде ара кунакка килгәч э, хәзер болай эшлибез мин башта тапшыруның шартын аңлатыйм әле саның якынча шартын беләсез хәзер ул бераз гына үзгәрде сез тәмле көрәштә бер берегезгә каршы бүген көрәшмисез Сез бер командада булачаксыз. Сиңа каршы көрәшәбез.
Э, миңа түгел, беләсеңме, шартлы, шартлы көндәш, русчасы условный противник дип әйтик. Хәзер сезгә монда биреләчәк ике төрле э, нәрсәләр ризыклар җыелмасы ризыклар җыелмасы э, шуларның берсеннән бер төрле ризык әзерләп була берсеннән бер төрле сез аңа карыйсыз да Так, без монысын пешерәбез дисезләр, шуны сайлап икегез бергә пешерәсез. Тапшыру ахырында гына тапшыру ахырында гына мин сезгә күрсәтәчәкмен теге фотографияны ничек килеп чыгарга тиеш иде. Әгәр дә инде сез чынлап та әйе кыек атып туры тидерсәгез, шул ук ризыкны якынча 80% якынча шул булса,

Ә кем бу табана Аллаһ бирсә. отмычы киткән бармы? Бар, отмыча киткәннәре дә бар. Шуңа күрә тырышырга кирәк әйдә ниятегезне әйтегез дә җиңәбез дип. Әй, Һәм һәрбер тырышырга эшне, кирәк. һәрбер эшне бисмиллаһи рахмани рахим дип башларга кирәк. Шуңа күрә бисмиллаһи рахмани рахим киттек, башладык.

нитеп эреп камырны сибәсең менә бераз өстенә шунда камырны менә белмим камыр нигә җәеп тормыйсың аны бераз гына шылтыр шылтыр өстенә сибәсең менә әйттереп монда сезнең продюсерларыгыз ялгышмаган икән ялгышмаган юк кара әле безнең тагын беләсеңме безнең әле бар бонус сезгә бераз гына сезнең джекпотыгыз дип әйтик менде ой джокерыгыз дөресрәге сез кемгә дә булса шалтырата аласыз бар шундый опция дустыма шалтырат дип атала мәсәлән син анда төркиягә кемдер отыра торган мөмкинсең Әйе. кемнәр синең бар анда дусларың яисә әнә шаурма әзерләүчеләр әйе яисә нәрсә дигән әле сен анда өчпочмакмы чебурек әзерләүчеләргә шалтыратта сора яисә син шалтырата аласың менә мин уйлап Әне, торам аңа- анда әниләргә мин- шалтыратсаң алар мондый э, ризыкны э, бик пешермиләр алар Ә кем бар синең? бәлеш өчпочмак э, токмачлы аш менә шундый әйберләр Э, монда менә безнең э, ни командада бар бит

Кешеләр Ага. юкмы синең? А? Кешеләрең юкмы пока?
Кеше юк пока, но эшем бар. Ага, ну яра, без тиз генә. Без хәзер съемкада имә э, не тәм, Син- син- тәмле көрәш төшерәбез Булат Байрамов Э, белән. Син туры эфирда.
Син туры эфирда, әйе.
Мы вспомнили, что синең э, блог теге фуд блог инде, әйме? Син повар булып эшләгән кеше еще. Әйе, әйе. Э, И хәзер монда безгә куйдылар продуктлар, әйбәт, э, ике вариант продуктов, әйме? Һәм э, һәм безгә кирәк моны э, Ничектер пешерергә кирәк. Юк, пешерергә түгел, безгә әйтергә кирәк нинди бу вообще блюдо. Нәрсә әзерләп була моннан? Юзилә, э, Бу сәлам, әйе, саумысыз, менә. Э, нәрсә әзерләп була мондагы бирелгән ризыклардан, продуктлардан? Хәзер санап чыга. Әйе, Юзилә, короче, бездә бар. Э, ни? Куриная грудка, русча әйтмешли, әйме? Куриная грудка, тавык. Э, ике күкей монда пешмәгән ике күкей он э, сметана һәм э, теге помидорлар сырлар ул инде өстеннән нитергәдер инде улай сыр помидор укроп петрушка май бар ну май инсан а бу тоже бу я я я я а юкмы кеше керде әле хәзер хәзер диге менә бер минут нәрсә килә башыңа берәр нәрсә киләме

Ә, ә монсы, а, а бу тәмле балык моны ашарга була. Ярар, без э, м, Кайсын сөйлисез? аңлавымча инде. Ну, менә монысы попроще булыр инде. Әйдә, хәй, әйтегез, нәрсә эшләргә булдыгыз? Безгә кирәк җавап. 1 2 3 3 2 1. Әйдә, борчылмагыз, нәрсә чыкса шул чыга инде. Тукта, аны он белән мин он белән нәрсәдер ясарга кирәк бит инде. Онны без болай сибәрбез, болай иттереп. Без онны бит инде он Салют. шулай бит тә- тәй бер сала алмыйбыз теге ничектер.

Сер сибәсен бетте китте мәсәлә. Ярай, әйдәгез, нәрсә булса шул булыр. Нәрсә булса шул булыр дигән рецепттан без хәзер инде э, башлыйбыз әлеге тапшыруыбызны. Тукта әле бездә Димәк- кем повар бар. Э, Юк, бетте, ә, мөмкинлек бетте. Бер фокус, бер тапкыр гына ярыйдыр. Беләсезме? А маяк Акопян авторы. Так, нәрсә эшлибез?
Булды. Тукта, эшлибез түгел, без хәзер башлыйбыз тагын, э, һәм пешерә башлыйбыз. Я, ә, безнең инде Миннихановлар гаиләсе чынлап та хәзер инде аңладылар нәрсә эшләргә икән, аңладылардыр дип ышанам. Нәрсә килеп чыга, шул килеп чыга. Әйдә, ну, отма, сыз табаны нәрсәсе бар? Юк, без аны бик тәмле иттереп пешерәбез. Безнең идеябез бар. Салават. Чөнки без табаны алып китәсебез килә. Всё. Салават, әйдә.
Сезгә ярдәм итәчәк Кукмара табасы. Әйтерсез, яме кыздырырга куймы, юкмы? Мин камыр ястырам.
Син пиләр ясыйсың, әйме? Әйе, пиләр.
Шундай сыек кап. Шабу үтмәсә, гаеп итмә инде, брат, яме. Мин әлегә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры турында үземнең җылы матур сүзләремне әйтим әле. Тапшырыбызның генераль партнеры Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба. Белгәнегезчә, үзебездә, Рәсәйдә күп марда җитештерелә, һәм әлеге шәп, заманча савыт-сабаларны сез беренчедән интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Карыйсыз да, сайлыйсыз да, игезгәү китереп бирәчәкләр, Рәсәйнең дип әйтик, һәр төрле почмагына менә игезгәү китереп бирәләр. Яисә инде әгәр дә сез Кукмарада яшәсәгез, Казанда булсагыз, яисә Казанга килсәгез, анда узып барсагыз, керегез, аларның фирменный кибетләренә кукмарада бар кибетләре казанда дүрт адрес буенча э, аның беренчесе павлюкин урамы 114 адресы буенча урнашкан э, икенчесе рихард зорга урамы 11 б адресы буенча урнашкан горки парк сәүдә үзәгенең беренче катында э, шулай ук мусина урамы 23 б һәм ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле кибетнең беренче катында менә бу табалар кәстрүлләр нинди генә төсләре юк ниндиләре генә юк Э, бар әле теге нержавейкадан да бар анда әле казаннары да бар аларның э, бәлешләр пешерер өчен буламы була менә сметана жоқ чынлап та э, кухняда күбрәк пешеру гүзәлем синең истәдә бит инде салават алдыйдыр бит инде мин пешерәм дип пешерергә ярата инде анысы һәрбер салават бик тәмле пешерә иртәнге ашларны чөнки мин иртән Э, торам да баланы җыям э, балалар бакчасына э, әле бизәнәм үзем киенәм иратка бит инде ул яктан җиңелрәк җиңелрәк әйе шуңа күрә ул теге я йомырка пешерә я ботка пешереп куя шунда кофелар пешерә беләмени
менә сиңа ботка син бигрәк идеаль ир килеп чыгасың дурмы мәдинә кызыбыз мәдинә кызыбыз әйтмешли

Ну, қомырны сен сметана белән. Минем уйлавымча бик яхшы килеп чыкты. Кара. Сезнең монда инде эштә бетте диярлек. Бармы? Минем юк, бер тапкыр да сметана белән эшләгәнем юк. Э, минем гомумән менә бу тавык итен алай камыр белән пешергәнем юк. Иде моңарча. Юк, иде моңарча.
Мин аны кыздыра идем. Майын бер сора кирәк диде минем, яме. Әйдә, әйдә майын кыздырып алыйк әле. Әйдә, куям. Сез монда эш бетте бит инде.
Әйдә, бу җылдымы сез? Түгә күрмә, салават. Әйдә. Үзәлен күпме салырга майны әйт.
Менә җитә, җитә. Инде күбрәк түгелмени? Тагын күбрәк шул.
Чөнки бу теге А, бу бит теге. Аларга тиеш аны.
Менә бу нике бит. Йо, йо, алайда, алайда түгел, ә э, син нәрсә әйткәнеңә чебурек кебек. Э, ну, әйдәгез, алайса. Май тотканы бозмый ди. Без аны әйләндерәбез. Йә, жәл түгел бит. Бар бит, бар бит ул май. Булмаса салмасы. Я, нинди яңалыклар, нәрсә белән килдегез? Гомумән нишлисез хәзерге вакытта? Көз айлары җитте. Позитив яңалыклар кирәк безгә, позитив. Хәзер Хәзер позитив яңалыклар э, дигәннән инде менә без э, клип төшердек әни турында. Әле узган атнада гына без аны төшердек. Менә, менә. Э, һәм бу клибыбыз безнең шундый эксклюзивный була. Чөнки җырыбыз да әниләр турында булачак. Һәм анда ике әниегез дә төште.
Ике әниебез дә төште.
Бөтен туганнар, бөтен э, клиптагы бөтен геройлар, э, төп геройлар безнең туганнарыбыз. Э, һәм шуның өчен ул эксклюзив була инде. Ул теге истәлек тә була безнең э, Ике як туганнарда инде. Ә, ике як туганнарда.
Ә, ничек бүлдегез? Так, менә синнән 30 30 кеше туганнар, миннән 30 кеше. Юк, юк, монда теге. Синнән 35 шәүкергә.
Бөтен туганнарны җыя башласам, без бик күп Э, без менә э, бер туган абыйлары аның э, минем бер туган сеңлем аның гаиләсе аның абыйсының һәм энекәшенең гаиләсе балалар белән наша гына җыелыштык без әле алай да алар ягында бигрәк күп чөнки балалар да күбрәк безнең әни гомер буе кыз теләде бит инде кыз теләде эй кыз булсын Өченче, өченче кыз булыр дигән идек, ансы да малай булды, Азамат безнең энекәр. Но оныклары Өч килен. Э, Оныклары бөтенесе оныкчыклар инде. Э, Безсе кызлар.
Кызлар, Ә, әйе. Бездә кебек икәнсез. Һәм- Бездә кебек. Беләсезме, клип төшергәндә менә э, Салаватның ягында инде. э, Клип төшергәндә повествование дигән җир бар бит инде, Ага. җырлый торган номер. Һәм шундый бер э, бик күңелгә үтешле э, ниләр булды инде кадрлар моментлар, моментлар әйе мин әйтәм нәрсә эшлибез мин әйтәм әнигә менә шулай мин әйтәм әнигә менә шулай яттым менә шулай яттым әйбәт и әни менә былай э, сыйпый сыйпый әйбәт менә шулай э, и мин җырлыйм и беләсеңме миңа шундый рәхәт чөнки ну ничектер менә әни белән менә шундый безнең шундый ни юк иде аңчы андый теге хисләр болай теге иркәләнү

Менә шундый бик матур хисләр белән кайттык Казанга. Монда төшереп бетердек без аны 3 көн төшердек, 3 көн. Хәзер менә монтажда. Ә күрәсе килә инде хәзер шулай сөйләгәч. Алла бирсә күрербез. Ә Гүзәлнең, Гүзәлнең әбисе, әнисе Гүзәл и Мәдинә шундый теге матрешка ясадык. Матрешканы Дүрт буын инде. Әйе, шундый кызык кадр ясадык әле. Субханалла, машалла. Менә. Шундый хисләр белән без йөрибез әле көтеп. клипларны. Молодцы, молодцы. Юк, инде хәсет кешми дә кесәм. Җылынабыз. Мин андый берлән җылынды, җылынды кесәм. Җылынды ма? Инде артык кыздырга. Куркам, әйдә, булган. Хәзер әзрәк э, ниләрне, тавыкларны салават бурышлап узла, әйе. Э, Зла бурышлап ал. Чөнки эшне яратасың бит. Ярар, Мансун клипны белдек. Инде, ну, хач турында сөйләшмичә беренче булмый. Мин э, алар хачдан кайткач, мин аларга кунакка килеп киткән идек. Кызым белән Җәйкә менә нәкъ менә шул вакытта салалар инде. Стейклар анда ясаган яшәтте. Анда кызлар безнең Мәдинә, сезнең Зәйнәп икесе бергә не и җыештыра башладылар бер мәлне аларның теге мәдинәнең шундый уйный торган нее бар набор инде шундый чилектер чилек швабра бер мәлне талаша талаша идән жуа мен әйтәм менә кемнәрне чакырырга кирәк булган идән жуып торачак әйе Бу хыял, бу э, сәяхәт, алдан планлаштырылган инде ул э, гомумән сез ничә ел килдегез моңа кемдер бит инде гомер буе хыяллана да тормышка да ашыра алмый кемдер хыялланып шалт хоп бик җайлы гына килеп чыга кемнекедер без инде менә мин мин булды ул мин барырга планлаштырган идем егерменче елда
егерменче елда мин барырга планлаштырган идем хәтта договорлар төзедек ләкин Ә, шунда менә бу пандемия белән бәйле, как раз менә анда безнең мартта пандемия башланды һәм шуның белән ябып куйдылар 2 елга. Ә, һәм инде монда әйтеләр, бу елны буламы, булмыймы, ну точно әйтә алмыйбыз, но булырга мөмкин. Һәм менә шушы нәкъ шушы вакытка мин ә, ниләр дә алмадым, ә, заказлар да алмадым. Әйтәм, бер эш алмадым.
Әй, бер ой заклады иттем. Бер ой заклады, тагын берничә көн заклады иттем, чөнки кайткач әле чирләргә дә мөмкин. Менә Һәм шулай иттереп инде безгә игълан иттеләр, берничә атна алдан гына хаҗ була, шуңа күрә әйдәгез кемнең теләге бар. Юк, бездә нигә фартук гына саталар? Болай гынамы?
Әйе. Берничә алда, алдан инде әйттеләр, все, хош була, барырга мөмкин. И мин карыйм бит Гүзәлнең күзенә карыйм, Гүзәл Гүзәлнең күзенә карыйм, аның да барасы килә бит. Әйтәм, барасың Гүзәл. Ә ул Беренче план буенча син барырга тиеш Мин түгел. барырга тиеш түгел инде, әйе. Ә аннары мин уйлап йөрим, ә кайчан Гүзәл әле хаҗга бара? Барачак. Чөнки чөнки анда 45 тән соң гына теге үзе барырга мөмкин. А болай инде ил- яисә ире белән, әтисе белән, абыйсы белән генә барырга мөмкин. А. Әйе. Алай теге просто гына хатын-кыз бара алмый анда. Мәкрәм әйтәм әле дә Гүзәл мөмкинлек

Аннан соң инде без килеп җиттек, без хаҗа килеп җиттек. И бу нәкъ без җомга көнне килдек инде. Без әле анда килгәндә безнең автобус та ватылды, бер уртада әйбәт безгә яңа автобусны бирделәр. Һәм инде безнең алдан киткән теге ниләр, э, хаҗилар, алар гостиниста уже йоклыйлар. Әйбәт теге анда башта умры үтәсең бит инде. Умры ясыйсың, гомрә. Ну, белмим шулай бу, аны юк бит. Һәм э, әйтәм без без только гостиница кирдек, карасак без бер хәзрәт чыга. Кая барасың? Мәчеткә барам, хәзер менә гомрә үтәм ди инде. Мәйтәм, әйдә без сезнең белән. Әйдә, и шулай итеп без инде беренче көнне җомгага да эләктек. Җоклап тормыйча инде.
Әйе. Һәм шунда инде гомрә үттек. Изге юлда йөргәч, гомрә дигәннән безнең ризыгыбыз хәләл. Әлеге тавыкларны, гомумән әлеге продуктларын дип әйтик, безгә фермерский кибете алып килеп тапшырды. Хәләл сертификатлары бар, адреслары Казанда яшәүчеләр өчен әйтәм инде мин аны, Рихард Зорге 119. Әгәр сез 1000 сумга ризыклар аласыз икән, Казан буенча китереп бирү бушка җәмәгать. Әле тагын PMTV промокодын да әйтсәгез, 10% ташлама да булачак. Менә җәмәгать. Аларга да шулай рәхмәтебезне әйтәбез. Менә бу ризыкларны безгә Алып килеп тапшырганнары, биргәннәре өчен. Әйдә, Гүзәл, үзеңнең хисләреңне сөйлә дә инде, хаҗи. Менә әйе, син менә иң беренче килдең. Ышанасыңмы, ышанмый, төшме бу, өнме Әй, бу? ул һаман да безнең ничектер бер э, икенче бер дөньяда булган кебек тоела әле ул. Теге ышанып бетмисең анда булганыңа. Э, теге самолетта очкан вакытта э, менә бөтен самолет ул бит инде э, Хаҗилар. ихрамда Бөтен э, иратлар менә шушы ак э, киемдә, э, ихрам дип атала инде ул. Э, без хатын-кызлар матур күлмәкләрдә һәм менә без Төркиядән очтык, э, кайсы әле Җидды шәһәренә очтык, шул менә изге җиргә төшә торган инде шәһәр. Э, хәзер очабыз бит инде самолетта, бөтен самолет дога кыла, менә хорм.

төшә безне самолет төшә анда утлар яна инде бу төн утлар яна мин тәрәзәдән карыйм һәм анда шундый хисләр кичерәсең менә аны алай чагыштырырга да ярамый инде әйеме ләкин менә гади кешегә аңлатканда менә экзамен алдыннан басып торасың бит син ишек кырыенда әйеме хәзер сине чакыралар дип менә син әллә әзерләнгән әллә әзерләнмәгән әллә син ни белгән әйберләр дә баштан чыгып очкан әйе менә шундый менә ничектер күңелне кытыклый җылыйсы да килә сыман Э, шатланасы да килә менә син бит инде хәзер төшәсең шушы изге җиргә һәм менә яшьләр дә тула анда э, бөтенесе дога кыла менә син төшәсең менә шундый менә э, кичерешләр искиткеч аны менә тоймыйча аңлатып булмый аны тамашачыга да әйе һәм менә менә шул хаҗ буе шундый кичерештә йөрисең син инде әле ул шул менә әл хәрәм мәчетенә кергәндә әйе үзенә Ул анда теге ул мәчет бик зур бит инде ул. Аның иң төп Кара теге күп ярына килгәндә. Әйе, әйе, менә шуны. Якын килдегезме соң?
Без инде менә шул мәчеткә килеп кергәндә иң мөһим ягыннан инде әйме теге вход дип әйтәбез керү ягы һәм анда инде менә шул теге баганалар арасыннан тегеннән күренә барасы барасы бар бит әле теге кешеләр арасында үтәсең һәм шуны күрәсең күрә күренә башлый ул анда ул гел әллә нәрсә Монда инде безгә дә әйтәләр инде, бу сез былай гына монда эләкмәдегез хаҗга, чөнки сезне Аллаһ Тәгалә үзенең кунакка чакырды. Чакырган дип инде. Без Аллаһ Тәгалә кунакта булдык. Менә гел рәхәт. Ничә көн кунакта булдыгыз сез анда? Э, Бөтенесе бергә. Бер айга якын, э, бер 20 ничә ничә куш 20. Әйе, 20 ничә көн инде. 26 көн инде. Санап санамадык та инде. Һәр көн йөрисең шунда, һәр көн намаз укыйсың, һәр көн шунда Таваф ясыйсың, берничә гомра үттек анда әбиләр өчен, әйбәт мәрхүмнәр өчен дә әйбәт үттек. Менә анда анда гел анда анда ял итәргә бармыйсың, анда эшләргә барасың һәм анда эшлисең көннәр буе, көннәр буе эшлисең. Хәтта менә шунда теге сәгатьне мин теге специально куям, ничә адым ясыйсың микән? Көнне 26 мең адым ясыйсың. 26 мең, монда аякларда шыдарга тиеш бит әле. Ул ничә километр булыр икән?
Ну 20 20 э, километр инде кебек. Безнең белән киндә анда олы кешеләр дә бар иде. Без тә яшьләр әле. Олы кешеләр дә бар иде. Ләкин э, Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирә, ничектер йөреп чыктылар алар. Ләкин без үзебез өчен уйлап куйдык, мин әйтәм, яшь вакытта барып куйсаң әйбәтерәк икән дип. Яшь вакытта барырга кирәк. Сәламәтлек тә ныграк булганда. Мин яшь вакытта алайса кирәк. Әйдәгез.
Калдырмагыз озакка калдырмас аннан соң барып кайтыңыз. Сызмагыз әйе. Рәхмәт. Я җәмәгать, безнең инде э, тавык та пешеп җитте диярлек. Карагыз, шундый матур килеп чыкты бу. Монда хәзер исенә помидор саласы да инде э, сырны гына ул. Монда хәтта ананас та әлек Сеп куер идем. Әйе. Я, я, я, ананасларсыз гына, әйеме? Ананасларсыз гына. Безнең әле сезгә биремнәребез алачак, әле уен да алачак сезнең белән бергәләшеп. Әле тагын сөйләшеп, аралашып калабыз берничә минуттан. Ә, Хәзергә ә, тәмле көрәшебездә тәмле реклама. Я, дуслар, Тәем ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы дәвам итә. Бездә Минехановлар бүген. Булдымы инде? Укроп белән петрушка вообще. Мин моны прописал. Исеме дә. Моннан да ис килә, моннан да ис килә. Моннан да килә. Моннан күбрәк духи исе килә, собственно. Да. Монда гүзәлем исе килә. Да, да, да.
Монда хатыным исе килә.

Юк дисәң дә була. Теге менә иҗат э, Ну, ансамбль солай сорауларында инде. була инде. Ә болай ир белән хатын буларак теге. Юк, алай. Нигә син моны сатып алдың? Миңа әйтмичә. Тьфу-тьфу-тьфу, безнең Ура! алай теге мөнәсәбәтләрне м, ничек дип әйтим инде. Вообще хатын кызга әйтмичә нәрсәдер алу дөрес түгел. Дөрес. Ул- Иренә Ә, юк, әйтмичә. Иренә әйтергә тиеш. Нагыз, Ире нагыз. ә, нары картасын ә, бирергә тиеш. Әйбәт, Әйе. алма турым. Нәрсә телисең, ал.

киемнәрен тегәм. Әйе, менә бу синең үзеңнең күлмәгеңме? Әйе, бу минем үземнең коллекциядән.
Аннан соң яулыклар минем үземдә бар, я аларга кирәкми. Ә алар сезгә бушка килә күп. Безнең гаиләдә, безнең безнең гаиләдә самый расходный ул мин.
Шуңа бу футболка синең үзеңнеке түгел. Ә нигә текмисең?

Теби кимәсен.
Әйе, әйе, әйе. Мындай пешеп бит инде. Помидорны мин аны чикилештә ашап. А, томатны аны чикилештә ашап була. Менә Әйе, әйе. өйрәттең миңа. Томат һәм помидор дигән әйберләр. Ярар, э, кибетегезгә килеп кердек хәзер. Ага.
Хәзер анда ассортимент инде арта. Йә реклама ясыйк нәрсә. Мин әле э, беләсезме, сезнең ютубта теге руслан абдулганиевка биргәнме интервьюны әле менә настай абдулнасырны шуңа биргәнне карадым әле менә бүген килгәндә генә кызык икән бер ике ел элек булган инде әйе ике ел ике ел төшерелгән әйбер ә, мин менә бу синең яулыкларга ничек кереп китүеңне белмәгән идем син шуны сөйләгән дә кызык иттереп каядыр анда чыгыш булган син яулыктан булгансың аннан соң каядыр яулык бәйләгәнеңне видеога урнаштыргансың да аны ун мең тапкыр сакланганнар инстаграмда сохранение итеп саклап бар да һәм шул нәрсә шул факт сезгә идея биргән яулыклар сатырга бәйләргә э, һәм мин бит инде ул сәхнә образы үзгәрде минем хәзер тюрбаннарда чыга башладым бит инде ул вакытта һәм э, шулай миңа ул кирәк иде матур иттереп бәйләп чыгарга мин аны өйрәндем мин аны Э, видеоларга да төшерә башладым именно һәр вакыт подписчиклар сорыйлар иде инде э, ничек сез аны шулай бәйлисез сез каян аласыз ул яулыкларны дип һәм мин һәрберсенә җибәреп утыра идем менә шкибеттән алдым менә шкибеттән алдым менәсен болай бәйлиләр дип инде теге җибәреп кибетләргә реклама ясап бушка бушка бөтенесе шунда җибәрәм аннан соң э, шулай вакыт үтте дә бу һаман наш спрос дигән әйбер һаман үсә дә үсә Э, хаман сораулар күбәя дә күбәя кешегә кызык аларны да шулай бәйлисе килә һәм э, э, салават бер, бер көнне инде миңа әйтә ник соң аны без син үзең нитмисең дә әйдә шундый генә идея менә ул даже ул даже ул да мөһим түгел әйбәт менә иң мөһим әйбер менә бу әйбердә әйтим нәрсә менә подписчикларга рәхмәт бәлки шул подписчиклар аша гүзәлем менә дин юлына да баскандыр ә бит ну алар мине канатландырдылар әйе канатландырды һәм бер көнне бер көнне мин иртәнге намазга баскач мен теге намаз укыйм әле гүзәлләр пока укымый һәм иртән карасам хоп өстә теге тык тык тык йөри гүзәл мен айтам так бер нәрсә эшлим икән карасам тотып торыйм әле хоп минем кырыйга намазлыгын куйды да
ияреп укый башлады инде мин укыйм иртәнге намазны күздән яшь ага бит ну ул бит шундый бәхет менә хатының синең белән бергә Менә шулай намазы кылып, менә шунда менә гел бу чудо подписчикларга бик зур рәхмәт. Әйдә, моны салабыз. Алар һаман да мине канатландырып торалар, э, шундый матур-матур комментарийлар язалар, бик зур рәхмәт сезгә. Ә магазиннар инде без әлхәмдүлиллә бүгенге көндә алты кибетебез. Әле Ә, әйе, ял- Казанда, Чаллыда, Ка- Өфе ка- калаһында. әйе, Казанда, Ул, Уфада, Э, Түбән Әйтәсем килә, Камада, ан- ул, Әлмәттә. ул моментларда теге Э, без үзебез теләп менә монда да ашыйк әле тегендә дә ашыйк әле теге э, ни түгел булмады ә? Э, әйе хаман теге халык сорау монда да ашыгыз әле менә уфада без инде икенче ноктаны ачып җибәрдек чөнки уфа шулай ук зур бит инде ул әйе безгә монда җайлырак булыр иде дип менә кеше ничек сорый һәм күп сорыймы юкмы без аны анализ ясыйбыз инде һәм менә күптән түгел менә без түбән камада да ачып җибәрдек менә ә, ул спрос белән ярар ачтыгыз ялгышмадыгызмы соң менә булмадымы эх нигә ачканбыз монда биш кеше сорагандыр инде он кеше ана килеп алдылар да бүтән сораучы ә күпме ни расход безнең бит әле менә бу эшмәкәр эшеннән әле тыш безнең әле бу миссия бит мына яулыклар шушы матурлык аша кеше дингә тартыла әле күп ничә кызлар бит әйтмә сиңа да инде шушы социаль челтәрләрдә дә яза сезнең аркада без дингә килдек чөнки алар яулык киеп киләләр берәр эшкә аларны матур иттереп күтәреп җибәрәләр кара ничек әйе матур бер аның саласы да килми яулыкны Шулай әкрен әкрен ул дингә дә кереп китә. Әйе, башына җумыч әйрегә дә була яулык астына. Аннар инде, аннар күбесе, күбесе. Тибез ул инде экономия концерт алдыннан. Шампуньларга, әйберләргә вакытка экономия. Тезем куйды анда. Бу прическа. Кем синең анда нәрсә икәнен? Прическа ясауга бит берәр сәгать кирәк һәм акчасын да түләргә кирәк. Анда яулык шалтыр-шылтыр.

Бу киемне кая алдыгыз, моны кая тектек? Ул алай да түгел, менә шу яулык артыннан килә, Рәймә, эх, шушында менә никахка кунак иттереп барыр өчен матур күмәкләр дә сатсагыз, шушында гына алырык та китерик дип. Һәр вакыт шулай менә безгә сатышлар шалтырата да э, Гүзәлфә көн менә шулай сорыйлар дип инде. И әле мин хаман тоже бүтән кибеткә җибәрә идем аларны. Менә шунда бар, дигәндә бар дип инде. И э, мин теге шикидән алып кайтып сату вариантын караган идем башта. Ләкин Салават инде Э, юк әйдә үзебезнекен үзебез уйлап чыгарып үзебез тегеп э, дөрес фикер теге собственный производство ничек була белмим дөрес микән мен аны лучше әйе кайдандыр алып кайтырга әйе ул авыр чиген идеясы да кирәк материалы да мин аңлай берләрне күрдем инде әйе сез дә бит үзегезнең брендыгызны ачып җибәргән идегез э, ул ниләр бездә һаман да бар бит әле ул худилар әйе худилар һәм менә
өч айга бер мин инде шулай идеялар туплап Э, сезонга туры килә торган һәм инде бәйрәмнәргә туры килә торган шундый күлмәкләр көндәлек киемнәр дә һәм бәйрәмгә бара торган күлмәкләр әле күп кенә татар эстрадасы җырчылары үзләренең күлмәкләрендә менә без карыйбыз э, алар шул социаль челтәрләрдә беркетеп куялар менә гүзәлемнең кибетеннән алынган дип инде безгә шундый рәхәт Менә гел күңелле. Гүзәл никахта Мин- чыгыш ясыйсы мин- бар, мин мине дә- киендерә әле.
Ышанып калам.
Ә, Бу эшегез сезне чәчәк атыр һәм бу эштә Алла туктамассыз бирсә, дип, яме? Рәхмәт, рәхмәт. Ә, Миссиягез белән менә шулай иттереп алга барырга, ә, күбрәк кешеләрне дингә тартырга, матурлык аша, анда бит үзегезнең үрнәгегездә дип әйтергә кирәк менә. Әй-әй. Шулай итеп Симар, Симон Шәриф итеп булмый. Кисенчә йомшаклык белән, матурлык белән. Рәхмәт, Булат, Әйе, рәхмәт.
Фамилиясен йомшаклык, матурлык белән алып кереп китәм хәзер Җиләк апа Кочетханова киңәшләренә.
Сәлем, сәлем, дускайларым! Җиләк апагызны сагындыгызмы соң? Эй, дөресен әйткәндә, үзем дә сезне бик сагындым. Әйдәгез әле бүген аш бүлмәсендә экономия турында сөйләшеп алыйк. Ягъни теге яки бу ризыкны әзерләгәндә нинди хәйләкәрлек белән экономия ясап була микән? Әйтик, каймак савытта күбрәк булсын өчен, дүрткә бер исәбеннән кефир белән бутап була. Тәмле дә, файдалы да һәм Коймакка да экономия балакайларым. Итле пирожкилар эченә күбрәк суган салып, комырын күбрәк куллансагыз, иткә менә дигән экономия булачак. Гомумән, ит урынына кишер, кәбестә ише яшелчәләр салсаң, абзарда мал да исән, Тамак та тук булачак. Әле көз айларында һәркемнең өендә капчыклап ятучы бәрәңге турында да онытмагыз. Корап тырышка гади генә бер бәрәңгедән мең төрле ризык әзерләп була бит апайларым. Суда пешереп, утта пешереп, боламык, пирожки, кыздырып, Кәтлит ясап, тәгәрәтеп, изеп, чистартып, чистартмыйча, эй! Кыскасы, күбрәк бәрәңге куллансаң, башка ризыкларга менә дигән экономия. Ярар бит, көйләрем, бүгенгә шулар. Артык экономия белән мавыгып, Хуҗа Насретдин ишәге була күрмәгез. Кунакка килегез, экономия ясамыйча гына сыйлап җибәрәмен үзегезне. Пока-пока исән сау булыгыз!
Җиләк апага тәмле киңәшләр өчен зур рәхмәтебезне белгертәбез дә. Салават Гүзәлем белән бер уема күчәбез. Мин сезгә хәзер э, уемыграк әйтәм бер төрле ризыкның исемен. Ә сез аның кайсы илнеке икән һәм ингредиентлары нинди икәнен әйтергә тиешсез. Фаразлап, фаразлап инде. Әйдә.
Чамалыйсыз.
Әйдә, Әйдә, монда, башлап карыйк. монда мин сезгә теге билге барыбер куймыйм. Э, Нидер билгегә түгел.

Ул менә рушетничек рассыпчатый шундый. Юкмы? Юкмы? Якында Салат мәллә кимәлек. берәр?
Ну, шуңа охшашырак инде бу ничектер салат та түгел инде бу. Э, Монда дөресен әйткәндә үләннәр бик күп. үлем. А. Ә, Беренчедә фасоль Әйе. Ай. кайнатканын пешергәннәр дә инде. Ә, Аннан соң теге нине чигендер бар тә, чигендер яфрагы. Мхм.
Шунда. Шпинат, кинза. Кинза бик көп. Ә, Әчтерхан чикләвеге, Әй. ә, сарымсак, Шуны кайнаталармы?
Ә, Боларны барысын булгатканнар. Уксус әле бар, хәтта 90 проценты, 9 проценты. Һәм менә шундый әйбер килеп чыккан. Менә, болай эшләгәннәр дә. Күрдегезме? Паштет сыманаймы?
Әй, әй, ну, рулет сыманы, менә рулет Рулет, сыманы. Тергәннәр дә әй, монысын әй, кискәннәр инде. Менә бу

Э, ягъни өсте менә камыр э, өстендә инде э, повидло кебек бер сеп аталар менә дөрес әйттем инде повидло өстенә тагын шундый камыр ниләр куйганнар аның инде өчлеге дип әйтик анда аларның чия бар тагын бу баллы ризык баллы ризык менә мондый пирогы менә шундый күрәсең менә чиядә Ярар. Шыгла. Алдагысын хәсез шулай ук беләчәксездер уйлыйм, чөнки бик җиңел, аны хәтта мин дә белдем. Хэ.
Хэ. Бу э, корейский салат. Алиф.
Яйса балык. Дөрес.
Ә икесен бергә кушта. Э, с- роллы, суши. Йо-йо-йо, дөрес булды бит инде. Менә икесен дә әйттең син. Салат. Шугана кирәк.
Салат балык да.
Салат та түгел, менә.
Не, э,

Ну, калганнары инде ансаң аңлашыла монда. Менә бу нәһәй пешерде, яме? Ярар.
Монда ма балыклар төрле булган мөмкин дә алар диген. Мин тай балык белән, төрле балыклар белән менә булды. Биремне бишкә э, өчлеге. Ярар.
Ну, ай.
Әйдә, карыйк инде, безнең... Өчтән берсе дөрес булды.
Так, Мин сезгә хәзер күрсәтәм сезнең нәрсә килеп чыкканын. Әйе. Менә бу. Карагыз әле. Матур бит име?
Слушай, менә бу безнең кафеда сатсак, бу безнең эксклюзивный блюдо булачак. Әйе. Әйе, без Мына компотын бастырабызмы? Не, Бунда минем дә өлешем бар. Да, моның моның исеме э, әйтем ничек була? Ә- Сабу.
Сабу, әйе. Салават там була. Әйе, или буса.
Буса. Или бусагу.

Эх, мин әйтәм. Эх, мин әйтәм. Э, ул менә шундый кәтлит булырга тиеш бу. Булар бит исем бергә кушканнар.
Ну, булар тукта, тукта, әле, тукта. Бу шулай планировка да? А? Шулай планировка да? Әй, әй, әй.
Моны просто тураклаганнар да бергә. Сен куйган, куйсаң да, өстән куйдың, былай куйдыңмы?

Менә без кафеда эшләсәк, безнең бизнес булса, Булат, синең белән, әйт, без кайсысын күбрәк сатасың? Монсынмы, монсынмы? Монсын. Әлбәттә, Монсын, монсын. чөнки бар монда визуализация, монда Монда матур, монда әйбәт. матуррак. Ә теге нинди котлетка, котлетка, не то, Менә не чын то. бизнесмен, чын, чын бизнесмен. Безгә просто...
Ну, таба барыбер сезгә юк. Ау! Юк. Ничек? Юк. Бар, ул, сезгә ул таба бар, беләсезме кайда? Ә, Так. Скватора Салем, Сезгә бик якын Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катындагы кибетләре. Яисә үзегезгә кайтып барганда, ә, мәсәлән, барасыз икән, Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан тагын бер кибетләр, ул сезгә шулай ук бик якын. Менә аларга керәсез дә, багажнигыгызны буштыр дип уйлыйм инде мин, күлмәкләр бер читтә, ә бер ягына табаларны, кәстрүлләрне җыеп кайта аласыз. Салават. Так, синең туган көнең Октябрьдә тумыйсың әле? 16 октябрьдә. Менә, әйе.
Син аңа бүләк ясыйсың, Казан ала аласың. Син туган көнең? Минем үтте инде. Менә үткән туган көнең белән яисә яңа елга бүләк дип, яисә 8 мартка алдан. Аның әбисенең, минем әнинең инде. 17 октябрьдә. Бер көннән соң.
Менә минем 6 аны бөтен Минем кызымның 22 октябрьдә киттек санап. Бөтен Минем тещаның 22 октябрьдә санап киттек. Кем артыган октябрьдә туган? Минем энекәш Азамат апаем. Ә менә минем әйе, ә минем двоюродный племянница октябрь тагын тагын әйе. Шулай итеп мин Салават калам, Салават әйтсен. Кыскасы, кыскасы, яисә Ленинградский урамына барасың 27 йорт адресы уйнашкан бу Ленинградский авиатөзелеш районы, яисә Мусин урамы 23 Б, Мусин урамы 23 Б. Бу кварталда яшәүчеләр өчен менә хәзер моннан чыгасыз, туп туры китсәгез, шунда барып эләгәсез. Шул кибеткә Салават 7 мартка алып кайт. хатыныңа яисә тагын бер вариант бар безне тагын бер картханага чакырасыз да мин алып киләм
менә эшче вариант ошый миңа әйе мин сезгә алып киләм менә менә моны сатып алам вот билла билла валлахи миннән стейклар синнән стейклар миннән менә бу таба от итеннән әйдә но бүген мин ышанам ышанам бу бик тәмле әйдә хәзер без аны хәзер тәлинкәләргә җыеп алабыз да иә әйдәгіз э, дегустациясын да ясыйк инде бик матур килеп шыққан дөрес түгел конечно но матур беләсеңме әйдәгез әйдә болот башта сен авыз итеп кара әле ите пешкәнме икәнсең ите ите пешкән әйдә әйдә ите пешкән тауык ите тиз пешә инде ул хәзер болот үзгәрергә тиеш хәзер русча әйтмешли твоя жизнь никогда не будет прежней ну ну Стапы, стапы. Шуны беләсме? Чатмалый менә.
Әйдәле, әйдәле, кары. Шуны сусау.
Менә тәмле. Тавыкның тушы бит инде аны ул кыррак ит бар, бу алай түгел. Бу алай түгел. Насырын да менә өстенә куйырга кирәк. Алын. Помидоры белән.
Ай, ай, ай, тәмле. Монда минем алым бит әле.
Помидорын аерым ал, алынмаса. Әйе шул? Бисмилла, бисмилла.
Ул та помидорның өстенә салдым әле. Салдым, салдым.
Шо туктап булмый монда. Бисмилла.
Кайткач, Мәдинәгә ренәлә пешереп сыйларлар дип ышанасы килә. Кунакларга килгәндә, ә? Сезгә кунак килгәндә, кара әле бу бит. Җылыйсым килә.
Реклама да кебек.
Кушының бочыннан да бик тәмле килеп чыккан әйен.
Монда хәзер бу маринад, маринад та булмады. Бераз гына тоз бурыч булды бит инде, әйбәт. Ә бераздан маринадта тотсаң әле әйбәт инде. Ә менә бу карале, менә бу панировка, панировка ни белән, сметана белән ничек килеп чыкты, шундый сочный әйбәт. Өстендә менә бу помидор белән сыр. Монда әле сырдан күп әйбер тора. Нинди сыр аласың әле? Бик тәмле сыр.
Ой-ой, мала.
Карагыз әле, сез таба атмасагыз да бүген егезгә алып кайтып китәсез тәҗрибә, яңа рецепт. Беләсезме? Әлбәттә. Әле бик күп кунакларыгызны, туганнарыгызны сыйларсыз. Теге матур истәлегездә ак кухнягыз да үзегезнең, шулай бит? Әйе. Әле без килгәч, бәлкем безгә дә шуны пешереп Һәм күрсәтәсез. тиздә бит бу. Тиз Аша, тиз аша.
Бу да тиз аяк пешерелә ашыгыз торган.
хәзер, сабылдашкач.
А, Дуслар, кабаттан безнең э, генераль партнерыбыз э, Кукмара металл соцсаба заводына зур рәхмәтләрне белгертәбез. Э, Кибетләре бар, э, бар интернет кибетләре. Э, Килегез, алыгыз үзегезгә табалар, кәстрүлләр, анда актив ял эчендә э, зур казаннар да бар, бәләкәйләре дә бар. һәр төрле савыт-саба аларда бик күп. Шуңа күрә аларга рәхмәт. Сез инде кибетләрне әйтәм, мәктәп барып, өйгә кайтып, үзегезне, якыннарыгызны, гаиләгезне сөендерегез. Без инде зур рәхмәт әйтәбез сезгә, минем гаиләсенә. Сезне күреп үзә һәр вакытта да шат. Шат булсын. Үзем шат, менә мен шулай. Дуслык. Дәвам итсен алга таба да телеканал белән, ТМТВ каналында сезнең клибыгызны иң беренче булып безгә күрергә язсын. Дигән теләктә. Иҗади уңышлар, гаилә бәхете теләп.